Merħba għal din il-video lezzjoni fejn se naraw kif ninstallaw it-tastiera tal-Malti fuq il-Windows 10. Nikklikkjaw il-Windows logo l isfel net fuq ix-xellug tal-iskrin u nagħżlu Settings. Immorru fuq Time and Language. u minn fuq ix-xellug nagħżlu Region and Language. Sewwa, sa qed naraw li għad għandna lingwa waħda biss installata. Mela, nagħżlu Add Language. Kif qed naraw issa se titla' lista twila ta' lingwi li nistgħu ninstallaw. Mela, niskroljaw sakemm insibu il-Malti Maltese. Nimxu ftit sakemm insibuh hawnhu. Sewwa, mela nikklikjaw fuqu. Issa qed naraw li għandna l-Malti lest hawnhekk. Malti Language Pack installed. Għandna xi għażliet nagħmlu jekk nikklikjaw darba fuq il-lingwa. Niskroljaw ftit iktar l-isfel, naraw li għandna set as default, options, u remove. Remove naturalment jekk irrid inneħħi l-lingwa minn fuq il-windows nagħfas dik. Ħalli mmorru fuq l-options għalissa. Mela nikklikkjaw options u naraw li għandna varjazzjoni tal-keyboard installata lesta. Issa jiddependi skont il-keyboard tiegħek hijiex 47 jew 48 key. Hawnhekk qed naraw li jagħżel il-47 awtomatikament. Imma nagħmlu mod li jiena għandi l-keyboard tiegħi li hija 48 key mhux 47. Mela fil-każ nista' ninstalla wkoll. Nikklikja Add a Keyboard. nagħtuh ftit ċans itella' u naraw li mal-47 key għandi l-48 key ukoll. Mela nikklikkja lilha u dik hija installata wkoll. Issa nista' nagħżel li l-waħda li m'għandix bżonn inħassarha mill-ewwel. Dika nista' nagħmilha jiena billi nikklikkja fuqha Sewwa, tidher il-buttuna remove u nneħħiha minn hemm ukoll. Għalissa jiena m'iniex se nneħħiha biex inkun nista' nuri xi ħaġa oħra iktar 'il quddiem. Mela, immorru lura billi nikklikkjaw il-vleġġa li għandna fuq ix-xellug fuq net tal-window. Sewwa, Jekk irrid li l-Malti jinstalla ruħu awtomatikament, jibda awtomatikament malli jiena nixgħel il-kompjuter, nikklikkja Set as Default. Sewwa, u darb'oħra l-Malti jitla' minflok l-Ingliż awtomatikament. Mis-settings lesti, jiġifieri nistgħu nagħlqu l-window tas-settings hawnhekk. Issa ħa nħarsu ftit 'l isfel hawnhekk fejn għandna t-toolbar fuq il-lemin isfel nett tal-iscreen. Kif qed taraw hawnhekk għandi ENG, din hija l-lingwa li bħalissa qiegħda taħdem fuq il fuq il-Windows. Sewwa, issa jekk irrid jien naqleb dik għall-Malti, nikklikkja darba fuqha u kif qed taraw għandi l-għażliet kollha hemmhekk. Billi jiena ma neħħejtx il-varjazzjoni żejda li kelli tal-keyboard tal-Malti, qegħdin it-tnejn hemmhekk. Jiġifieri jekk jiena nara li nkun installajt waħda ma mbagħad insib li ma kinitx it-tajba, hekk almenu la nstalajthom it-tnejn, m'hemmx għalfejn nerġa' nidħol fis-settings biex inkun nista' naqleb minn waħda għall-oħra, nista' naqleb minn hawn. Jiena bħalissa il-keyboard tiegħi hija Forty Eight Key, mela se nagħżel Maltese Forty Eight Key u qiegħda hemmhekk.